ekero eke iga nimaete abanto mbaro bono iga baria babwati amang'ana aya goetera ase enchera ya youtube channel ya omoiberania James Gichana online, nabo iga efan page ya egesaai fm igo ntagete gokwarigania ase enchera y'abene na ase chinsemo echi na echingaki echi okobori kobwa bokare komuramura iga kobogokiamoka ase onsi igo tokomotogia Nyasaye. Karibu sana, igo ntagete gokoira eyemo ase eyemo ase omogano emambia eye, na omogano oito iga okorwa ase egetabu ki'Abaruoti ikomi na isano ibere. Iga buna nkorigereria gotirimboka, lakini igo ntaete gokoira mapema ase ekefungo keria twasoma mambia, kiarenge ase egetabu keria giokomanoka, yarenge chingecho yaye isato, na ogosoma chingecho yaye isano na isato. Egento nkorigereria mambia bono nkeria ng'a ekero egesiri ekemo gegosiekwa, ng'aki ende yonsi ekero ogoita omoerio, ntaete omanye ng'a. Ekero ogotuomera gwaikire omoerio bw'egento, na omochakano bwe ring'ana rinde naende noro ororo. Yaani ng'a ngaki ende yonsi ekero goika ebinto biao bituomerete, inyora iga, okoigorwa konde nkoro ororo naende omocha ogochakia okoyia nkoro ororo. Ebi nababwate bing'ainene ekero omote ogosemeria nkoro ekero aa ase omote, ekero omote. neba omonto oyo ororekanire ng'a o- oikire engaki yaye oerire pi. No, ngaki nigo ogoikara naende kwanyora ng'a omonto oria, ochakire naende gosoboka korwa nse ng'ora ng'ora ng'ora ng'a nonye emiaka yaye omonto oria oakerete nse oka- okagunda ogako oka you know, ngocha kwanyora ng'a aka omorio noro ogocha oso ochaka gosoka naende ng'ora ng'ora ng'ora omonto oria naende ogocha oba obe omonto omonene. ng'a nonya oakerete ense, ng'a nonya omonto oria ekero kende emiaka yaye yare korekana ng'a yarire, ogosemeri nkore gocha kwabo ororo. Nka ntosimegete echae, abanto nimosimegete echae, you can bear witness with me, engaki nere ekero ogotoria echae yabeire emiaka yabeire emiaka ekona gosuka ekona gosuka, kera echae riria kwayetorire engaki entambe. iga egoika yaera, obwansu bwaye bwaera yaani oko ogosarera kwaye kwaera, okwama kwaye kwaera, yabetereria omonto origia omoyio. Ekero kwarigirie omoyio, gwacha kwayenacha, kwanacha echaye eria kwanacha kwayerusia kabisa kwanacha amate aria igoro yonsi, echaye yamanya kororekana ng'a echaye nebwate ogosemi niga ekogera bono yooh ekororekana ng'a tebe obo obomachani boria bwonsi bwarwa ororo, bari mosimegete chichae momanyete, echae ogocha kwayenacha. moino ore obuko na chichae, onye na chinchera gete iga, echae eria emenye kororekana ekero ere mogondo komana korora ebite bioka biteneine. Obomachani bwonsi mboiyo bwarusigwe ororo. Bono echae eria ekero yabeire igo, yamanya gochaka gosoboka. Ekero yasobokire bono, rigesa riaye riamana koba rinene zaidi, rigesa riaye riamana koba rinene. Rakini inche ekero yarenge engaki emiaka ikomi na gosuka, igo egoika yaratera, tegokoa matunda. tigokwane mambia bono. Chingaki nchire okororekana ng'a kwanachirwe korwa ase ase ore na ase ogosemeria kwao kore, ogosemeria nkora goika kwanachwa, ebinto mbire iga bigoika bianachwa ase obogima bwao. Lakini ekero ebinto ebi bianachirwe, igo tebimineti ng'a Nyasaye iga akwangete, ande ekero kende na enchera Nyasaye ataete ko increase rigesa riao, ebinto bire Nyasaye agocha onache orusie ase obogima bwao. Ngoteba ng'a ki, an omoerio bwe ring'ana gete. ase ring'ana egento nkere iga giaikire omoerio ase obogima bwao. Na ekero egento giaikire omoerio, kero kegima omonto orache konya koirana ng'aki ng'aki bono Nyasae gwakorete iga, kwae ng'aki gwakorete egento eke, naki nabwate ogosemeria ase kere, ng'aki bono oigete omoerio. Lakini ase ring'ana eri igo ntagete omanye iga, engaki engiya yonsi ekero oigete omoerio bwe ring'ana gete. Ekero oroche egento kwasemereti giaikire omoerio, eh, igo ntari tomanye ng'a ere Nyasaye oyogotongete, oyore amo naye, iga achagete ring'ana rinde rigiya ase obogima bwao. Buna koreng'ana echaye eria ekonachwa, a- abanto kemwanyabanto na okorora omonto akorora ng'a omonto oyo oumisire echaye eye. The first time naroche omonto akonacha echaye yaito nkagechiwa sana, namanyete, Nkagenda kabisa nga- nkagenda nkaminyoka nkagenda narenge omoke nkominyoka nkogenda ngotebia tata, tata omonto narenge gokora chichae, uncle yane nere orenge nere oe the late bwana, nere ore kona chichae engaki eria. Nkaminyoka ngateba ng'aki o- o akona chichae, nki akonachire echae yaito? Nkaigwa bobe. Nooo lakini bono tata agantebi ng'aki yaya echae igo nario ekoroisigwa eche etwarire rigesa rigiya oo ee ngacha kanya ngochi konya gounta ing'we gochokana na after ma amatuko make iga nganyora echae riachakire gosoboka, keriachaka gosoboka bono nkamanya konyora chikiro chikogeswa chikiro chiko chiko chia chiko chiko chikorentwa amo na echae eye yanachirwe, igo chire chinyinge goetania chikiro chiria chiarenge ng'aki eria ekero yarenge buna yarenge ng'a konya ya emiaka yaminyoka minyokire. Ngigokwane mambia eye, aande ekero kende ase obogima bwaye mambia eye, egento nkero kianachire korwa ase ore, egento nkero kianachire kwabwate ogosemeria ase kere mono, egasi yao, ebiasara, na engaki eye gose omwaka oyo oerire, omwaka nabo oerete omanyete, yaani torochi anything ki- ki- kieng'encho giachire ase ore ase omwaka oyo omogima. Kero kende nebiasara biago kwabwate gose negento gete kwabwate ki'ogosemeria ase gete, gekire omoerio. Buna bono maambia omonto naro oo, egento kero abwate ki'ogosemeria sana, gegete omoerio. Onye nebiasara timanyeti, onye negasi yago timanyeti, onye kero kende na- nase gete iga obo- obo ogosemeria kobwate ase omonto gete agokonye timanyeti. Lakini ntachandete ngotebie iga, aase gwaikire omoerio. An end of something is the beginning of something. Onye gwaikire omoerio ase ring'ana gete mambia bono, igo ntaete ngotebi ng'a otari ore omoerio. Nyasaye gabwate emeruberi emiya ase ore, chinsa chigaachana kominyoka wi. Egetabu gi'okomanokio eki twasoma isato, ogosoma chinke chiaye isato ikomi na isa, isa, i- isato yes, na isano na isato. Nyasaye gagokwana gocha ase tore goetera ase ekanisa are in fact iga ari- amang'ana aya iga arikirite gochia ase ekanisa ya Philadelphia but tobona konya mambia ng'aki ekanisa is not about the building about the name about what ekanisa the bible is talking about you inche amo naye bono nyasae buna gokwana iga goetera ase egetabu egikomanoka isato ng'a nimanyete ogokora kwao. Namanyete, Nyasae namanyete enchera kwesumbuire otate go yaani otagete ebinto biao bigende boronge, oganeti abana bago amaya, omanyete abana mbaro omonto ago omonto asemeretie omwana kabisa iga, omwana asometie, omwakerire school fees, omwana oyo yaani omana kogenda omanya gosoa enyasore ime, omwana omanya gotantana pi oboraa. Egento gete nkere iga egasi gete naro kwasemeretie ng'a ecompany eye nonye ngokora emiaka yane bono aye, nabo oroche ng'a egasi eye nero ndakore mpaka nkwo. Yaani obegete ng'aki egasi yane inche nere eye, my friend, ng'a ogoteti ng'a egasi eye nokobera abwo forever. Engaki egoika ekero omo Nyasaye oire enchera noetoka ng'a ebinto biaikire omoerio, gose egasi abande mbaro bono iga, buna chigasi chi'oboriki amang'ana aroro abanto bakorikerwa amarube. Any time egasi egoika omoerio, gose ekero kende kwakorire retrenchment, gose gwaikire ase gete, nonya na eng'ombe kwabwate gwasemeretie eng'ombe yarwarire yakure. ee, gose nasegete kwabegete ebiasara biao biatumeire, abwo tari oro moerio. Anytime ogoika okorora ng'a i because nabo okogani kwao na okuya ng'aki this is what I want eh, lakini ekero ebinto biatumeire, tobasa gokwa omoyo egekogera Nyasaye nare amo naye, naye nabwate enchera, ere abwate emeroberi ime agoteba ng'aki I have good plans for you, yes, nima na na eya ebiya ebiamateba bisanesetwe ng'aki rora. Namanyire ogokora kwao, rora, nakoeire egesieri keigoire ase obosio bwao, gose onde tari oranyare kogesieka. Nigo ore ne chinguru chinke, na aye norendete ring'ana riane, gose tokanetie erieta riane. Norendete ring'ana riane, tokanetie erieta riane. I know your works. Nimanyeti Nyasae agoteba ng'a namanyete egasi yao. Omanyete ng'a see I have set before you an open door and no one can shut it. Monto onde taiyo oranyare gosieka egesieri eki Nyasae abegete bosio bwao. Nabo ekororekana kemwanyabanto eye giasiekirwe, na kebirengererio nabo ekororekana ng'a giasiekirwe. Nabo ekororekana kabisa ase eng'encho Buna ekemwanyabanto na na abanto bakorora omonto oyio iga arwarete, amarwaire amochikiire ebisieri, omo oborwaire bwamoi bwamoikire inse, bwagokoorire chibesa erwoti yaani chibesa kwabwati chionsi pi chiachire ase oborwaire. Chibesa kwabwati chionsi pi chiachire ase rehabilitation, okwana korehabilitate omwana. Yaani okinetie omwana naende mpaka igo gwakorera komoria birthday komoira ng'a achi ko- gokwanerwa ataba ase amang'ana amarwa mosumbuire eh, omogaka nare iga iga okumeti nki eke bono eke, ntagete ngotebie iga. Nabo ekororekana kemwanyabanto yes, ebinto mbire oo biana chiri korwa ase ore, buna koreng'ana na akomobwekano bw'echae. Echae nabo ekororekana yanachirwe ng'aki, ng'a echae yaikire omoerio, chinsaga nsa ki chiaye chiarusigwa ororo but ntagete origereria omanye nyuma ye chingaki na ebiro ebike. Nyasae nkoigwera are egesieri kende eki mwanyabanto onde atanyare gosieka, agote ng'a I have set before you, I have set before you an open door. Egesieri kere bosio bwao, monto onde toranyare gosieka. Ee bono, nabo agotema gosieka, lakini monto toranya gosieka. Amaseseni ao Nyasae onye oyabekire, netoke ng'a monto nare otaete gosieka amaseseni aya, takonyara, egekogera Nyasae oramo naye. Nyasae oigwere egesieri bosio bwao. Bono ekero togosoma egetabu kiaa ase omogano one okorwa omweng'e, getabu kia Abaruoti. Ketabu kia Abaruoti ngokwana kere igoro y'omongwana okorwa oko Elijah, momanyete buya mono. Elijah na buna you know ah, arenge omo- omobani na Ahabu na me- mobano ome- megane- omogano oye moyomaete buya kabisa. Lakini egento nkorigereria mono iga iga eki ntaete korusia ase omogano oyo, ne chingaki ekero Elijah eguragura yachire, Obanire otebire ng'a engura gora ngocha ere for the next three years banto koragera nkogocha kobaga iga ekogera mbura tegotwa, chindagera goika chibore, e- enchara goika ebe. Eh, bono ege amang'ana narenge ya Nyasae agokwana, igo ntaete naki ntataete tomanye ng'a etafauti nere ororo ekero Nyasae agoteba ng'a I know your work, emotego chinsinke abwo you have not denied my name. Botambe, Nyasae iga agwechandera abare abaye. Onye kore gati gati y'amang'ana amange, tobase gotwara wasiwasi as long as obwate obwamato obuya amo na Nyasaye. Ere Nyasaye nigo agogwechandera. Abanto mbare iga abaeterete amatemu naende abanto bagoteba ng'aki nonya okwerete ekanisa ime, buna Waemi aterete, okwerete ekanisa ime lakini emechando mbuo, etondo mbuo, ebichando mbuo, igo ntotete omanye iga. Ase okoramwa oko na ogochaywa oko namang'ana agwo aeteire, ere Nyasae nabwate enchera. Rigereria igaa, omosomba o Nyasae okorokwa Elija ngochia kwarorete ng'a genda bono, karwa igaa, genda origie gochia maata aaria, oroche ndore ororo, ogende obere ororo, inche nintome ebigonkorwa biakoretera endagera, every now and then. Lakini bono mpaka riria eri, mpaka riria eri. Ebi bigoteba iga, Chingaki chigaika ekero orooche roria rwakamete, orooche ase omosomba o Nyasae okorokwa ng'a Elija aare konywa amache korwa, na aase are koreterwa endagera korwa, egaika omoerio. Na ekero yaika omoerio, kemwanyabanto Elija nabo are kogechiwa ng'aki Nyasae, inche nomosomba oo ng'aki ogokora ogontiga ngochandeka. Lakini Nyasae end time. Ekero ring'ana getakorigia omoerio, nabo Nyasae agwanchera, ring'ana gete riao riria osemerete riko omoerio ase eng'encho ya ki? Namba eyemo, Nyasae na tata arore okwegena kwao ase kore. Abana ba Israeli ekero bakorwa ase ense eria, bakogenda, bagoika mana egoika yoma. Ng'aki mana, tiga torare abanto aba ng'ai okwegena kwabo kore. Ekorengekio ebibe oteba ng'a ekero baigwetete, ekero baigwetete mono, bakamweba Nyasae. Bono Nyasae agateba, Tiga arabae exposi ase omorakera ake ne enchara erabaita, ekero aroro gose mbamoiranere ere Nyasae. End time ekero omonto oigotete, tori koinyora Nyasae, abanto mbaraa bono iga barenge abataka, enibo egacha, omonto arenge ekanisa ime kabisa are kogenda ekanisa, chibesa chigacha, eng'ombe egacha, commitment yaye yonsi pi ekagenda ase eng'ombe, ekagenda ase ebiasara, ekagenda asee ga chicommitment rero ya omoyo omo omoesimigwa ore, bono tori koinyora nonye na okogenda ekanisa. Ase engencho y'aki, obwesimigwa obo igo nkarangeirie committee ase gete, igo nkarangeirie ase gete, bono you forget noe ne commitment yago kware kogenda ase ekanisa. So sometimes chingiri Nyasae ndire agoika onache, buna akonache echaye toka onache echaye eria, naende ngoika arore anache ebinto gete korwa ase tore. Nabo ekonyarekana buna bono. Chikura echio kwabuetwe ekero kende, enchera kwekomete chingaki eria ya kare, na bono ase Nyasae igo gwachiete okairana magega ake. Ecommitment yago kwabwate gochia ase abanto, engaki eria na bono eh, igo yachiete egachia enchiake, obe chinsa chiachire uwi. Ase ayio Elija akagenda agakora buna ring'ana ri'Omonene riamochigete, akagenda akamenya agwo ase akaroche ga Keriti, moocha y'oroche ya Yorodani. Oroche a Nyasae amochigete akamotebia, Bono akarua iga agenda, obe obere ase akaroche ako. Oyo nomonto ok omenyete ase abanto, but bono agotebigwa agende achie komenya isiko, tatorora obogima obwo. Obogima ki obo? Obogima bore obokong'u. Lakini Elijah agasoka akagenda, na ekero achiete ebigonkooro bikaba bikomorentera omogati na enyama. Ime egetabu kia Abaruoti eritang'ani ikomi na isano na ibere. Omogeni oino nabare koyosoma ase engencho yonsi chiaminyokire. Ebigongoro bikaba bikomorentera endagera, ee, ebigongoro biria bikaba bikomorentera omogati na enyama, mambia na marogoba, na Elija akaba okonywa amache korwa ase akaroche karia. Koigure? Akaba gakoria endagera korwa ase, na amache korwa ase akaroche karia. Omongwana oyo obaire reduced gochia koba eng'iti y'orosana. omonto omenyete ase abanto, lakini ase engencho y'amang'ana akorekanete ase engaki eye n'omogambi Ahabu narenge omonto omokong'u, akaba ne omo eguragura ekaba. Nere agachikwa akagenda agachia komenya ase, tatorigereria igaabu. Lakini bono nyuma y'engaki enke akaroche karia kagakama, tatu understand, you underline erio taga kagakama. Egesongo ng'aki gose egokwana. Nyuma y'amatuko amake akaroche karia kare koreta amache. kagakama, yaani ng'a bono iga omoyo mbwarenge ororo, yes, omoyo mbwarenge ororo, akarochi karia kagakama, mambia bono, ebinto mbirobio biakamire ase obogima bwao bikamete yaani ng'a ki, biabe biabeire bikoba ororo lakini bono bikire ng'a ki bi bi they have dried up, everything has dried up. Eh, 17, the verse number 7. Naki agoteba, And it happened after a while that the brook dried up, dried up, gikoma, ebinto mbira biomete ase obogima bwao, bigoika bioma ng'aki engaki yaikire biomire. Lakini rende Nyasae namotigete, ng'a bono ebinto ebi biomire, Nyasae akamotiga, akagenda akamotiga igo. No, ekiagera embura tiyarenge gotwa ase ense, mbura yarenge ororo, binto mbirabiumire ase obogima, rakini Nyasae ng'o? Nyasae ekero arigeretie amang'ana aya, naende ring'ana ri'Omonene rigacha ase Elaija, rikamotebia, Imoka ogende goika Sarafeta, Sarafata, omochie o Sidoni, omenye aroro. Rora rachikire omokungu, omoborake aroro, orako, ora, o, orakoragerie. ng'ai agochia koragera oyo omokungu oyo ere mogondo agachiete, ng'ai akare korusia endagera gose, but Nyasaye naroche, namanyete. Nyuma ekero oroche rwomire, Nyasaye oprovaidire enchera yende, oiboire enchera yende. Ekero omorango oyomo osiekirwe, Nyasaye oiboire omorango onde, mambia bono. Ring'ana riao ndirorie ekire omoerio, Nyasae nkoigora are ring'ana rinde buya. Kende gionsi keria ekio osemerete ekero oyoikire omoerio, Nyasae nkoigora are. Enchera yende enyia ey'omonto okoragera namasikani. Onye ekero kende oyo orenge koragerigwa amo nebigonkoru, onye omenyete isiko, Obokendu mbwarengeo, bono Nyasae osukirie obogima bwaye korwa isiko iga agenda achie kobera nyomba, ase akoroserigwa endagera boronge namasikani. Kingokwana emambia eye, kingokwana kingokora omogano, kende gionsi kiao keria giaikire omoerio, Nyasae nkoigwera are enchera eyende naende.